Hellowin, häzirki zaman Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň çäginde başlanan Irlandiýanyň we Şotlandiýanyň gadymy keltlerine degişli häzirki zaman halkara baýramçylygydyr. Gadymy baýramçylyklaryň hemmesi aslynda but-bazar bolşy ýaly Hellowin hem but-bazardyr. Keltler häzirki Fransiýanyň, Irlandiýanyň we Beýik Britaniýanyň çäginde köp taýpalar bolup ýaşaýardy. Gadymy keltleriň butpazar ynançlary öz dilleri we ýyly, ýagty we garaňky hökmünde iki bölege bölen senenamasy bardy. Ýylyň ýagty tarapy tomus bolýar, gülleň gülleýän wagty. Ýylyň garaňky tarapy gyş bolýar, haçan hemme zadyň gyş-guk aýtýan wagty. Ýylyň garaňky tarapy oktýabryň soňunda we noýabryň başynda haçanda ekin işleri gutaranda başlaýardy. Oktýabr aýynyň soňunda hasyl ýygnanyp bolansoň kentler baýram edip başlaýardy. Otuz birinji oktýabrdan başlap üç gün öň we üç gün soň bir hepde sürýärdi. Birinji noýabr gijesini keltler Somaý Niwa atlandyrypdyrlar. Samain kelt dilinde tomsuň soňy diýmekdi. Ölenleri ýatlamak üçin, esasan hem geçen ýyl ölenleri ýatlamak üçin, otuz birinji oktýabrdan birinji noýabra geçilýän gije, ýerasty dünýäniň gapysy açylanda, erbet ruhlardan zyýan görmejek bolup haýwan derilerini geýýärdiler. Keltler Samaýyň gijesinde öýden çykanlarynda öýüniň ýanynda ruhlara sowgat goýýardylar. Druidler tarapyndan ýakylan uly oduň başynda toplanýarlar. Ellerine çagalaryny alyp oduň üstünden bökýärdiler. Keltlere görä ot adamy arassalaýardy. Samaýyň gijesinde mal soýýardylar we haýwanyň süňklerini oda taşlaýardylar. Ot ýanyp gutaransoň küle seredip bir-birlerine gelejegi aýtýardylar. Ýygnanan gök önümlerden ýüz şeklini oýmak däbi bardy. Ýörite mallar üçin ekilen şalgamlardan her duýgulary beýan eden ýüz şekilleri oýulýardy. Keýikler baýramdan soň öýüne gidenlerinde, şol ýüz oýulan şalgamdan ýoly görüp bilmek we erbet ruhlardan goranmak üçin içine ýanyp duran közden uýup ýanyna alypdyrlar. Bu içi közli şalgamy jeýegiň çyrasy diýip atlandyrypdyrlar. Bu däpler hristiançylyk kabul edilýänçä dowam edipdir. Katolikler, keltlere bu däpleri gadagan edipdirler. Şoň üçin keltler ilki ybadathana, soň agşamlary Tokaýda toplanyp köne däplerini dowam etdiripdirler. Katolikler gadagan edip bolmajany bilipdirler we Samaýyň gijesini otuz birinji oktýabr, hristianlaryň baýramy diýip kabul edipdirler. Ol baýramy Hellowin diýip atlandyrypdyrlar. Bu baýrama Hellowin diýmäni on altynjy asyrda başlapdyrlar. Ilkibada bu baýrama katolikler All Hallows Even diýipdirler. Bu bolsa ähli mukaddesleriň agşamy diýmekdir. Ilkibada bu baýram keltleriň nesilleri bar ýerde bellenipdir. Soň geografik açyşlar we başga ýerlere göçüp başlanypdyr. Şol sebäpden hem on dokuzynjy asyrda bu baýram Amerikada we Awstraliýada bellenip başlady. Ýigriminji asyrda bolsa dünýäniň köp ýerinde bellenilýärdi. Soň Ýewropada, soň Afrika we Aziýa ýurtlaryna-da geldi. Häzirki wagtda dünýäniň hemme ýerinde diýen ýaly otuz birinji oktýabr Hellowin baýramy bellenilýär. Ilkibaşda Hellowiniň esasy nyşany şalgamdy. Sebäbi Irlandiýanyň we Şotlandiýanyň daglyk ýerlerinde tapyp bolýardy. Ýöne baýramyň Amerika barmasy bilen şalgam çyranyň ýerine kädi çyra geldi. Sebäbi Amerikada şalgam ösenokdy. Uly miweli kädiler bolsa lamp etmek üçin laýykdy. Şondan soň bütin dünýäde goýulan kädi bu baýramyň esasy bezegi bolup galdy. Içinde şem ýanan gorkunç ýüz oýulan kädi Hellowiniň esasy bezegi bolup galdy. Muňa bolsa Jeýiň lampasy diýip at berildi. Gadymy irlandiýa rowaýatyna görä Jek köp içýän adamdy. Şoň üçin ony obadaşlary ýigrenipdir we günleriň birinde Jek bilen içmäne adam galmandyr. Soň Jek içmän adam tapman Şeýtana sorapdyr. Şeýtan bolsa Jek bilen ylalaşypdyr. Soň olar obadaky içilýän ýere gidipdirler. Tölemeli wagty gelende Jek Şeýtana teňňä öwrülmegini teklip etdi. Şeýtan kabul etdi we teňňä öwrüldi. Jek bolsa derrew teňňeleri alyp jübüsine goýýar. Jübüsinde bolsa kiçi gaç bar eken. Şol sebäpden Şeýtan çykyp bilmändir. Jek Şeýtanyň hemme etjek işlerine kömek etjekligini aýdansoň, Şeýtany göýeripdir. Jek Şeýtany ikinji gezek hem duzaga düşürýär. Jek Şeýtandan alma agajyň üstünden alma almasyny haýyş etýär. Şeýtan muny kabul edip agaja çykýar. Alma alansoň Şeýtan ýere düşjek bolanda Jek agaja hajyň suratyny çekýär. Şeýtan düşüp bilmän agaçda galýar. Jek Şeýtandan ölensoň ruhuny almasy halas etjekligini aýtýar we Şeýtan muny kabul etýär. Wagtyň geçmegi bilen Jek ölýär. Jek ölensoň, oň ruhy ne Hudaýa, ne Şeýtana gerek bolýar. Şeýdip, ol ýer ýüzünde eli dowzak ody bilen gezmeli bolýar. Ol ot Şeýtanyň beren ody. Ony öçürmejek bolup, Jek ony ýüz şekil oýulan şalgamyň içine goýýar we öz ýoluny şol şalgam bilen ýagtyltýar. Egin-eşik geýnip, öýlere aýlanyp süýjülik dilemek däbi orta asyrlarda Angliýada başlapdyr. Soň gorkunç eşik geýinmek şol asyryň ortalarynda unudylypdyr we on dokuzynjy asyryň soňlarynda Angliýada täzeden dikeldildi. Gyzykly oýun hökmünde ilki çagalar ajaýyp haýwanlar ýaly geýinip, goňşularyndan süýjülik sorap başlapdyrlar. Soň ol däbi uly ýaşdakylara goşulypdyr. Şondan soň ýaşlar her hili gorkunç eşik geýnip, oturyş edip başlapdyrlar. Iň meşhur eşikler bolsa wedmalar, wampirler, zombiler, şeýtanlar we ruhlardyr. Bu däp geçmişde galdy, ýöne häzirem käbir adamlar Hellowin gijesi jadygöýlik etýär. Şotlandiýada meşhur bolan jadygöýlik bir gyz üçin ýanýoldaş bellemekdi. Gyzlar almanyň daşyny näçe uzyn kesip bilseler, kesip ony egnine goýupdyrlar we alma gabygy ýere gaçanda geljekki ýanýoldaşyň familiýasynyň birinji harpynyň şeklini alypdyr. Ýene bir jadygöýligiň görnüşi gyzlar ýatmazyndan öň bir bölek şor baly iýipdirler we ýatanlarynda düýşüne kim şol gyza suw berse, şol geljekki ýan ýoldaşy diýipdirler. Häzirki wagtda bu baýramy diňe bir Amerikada däl, dünýä ýüzi belleýär we şol gün adamlar gorkunç eşikleri geýýärler we her hili oturyşyklar we karnawallar etýärler. Baýramda köçeler gorkunç eşikli adamlardan dolýar. Olaň arasynda meşhurlary mi, zombiler, wedmalar, wampirler, elfler bolýar. Bu wideony göreniňiz üçin sag boluň. Kanal üçin gowy goldaw kanala agza bolup laýk basmak. Indiki wideoda görüşýänçäk.